Yuval got lan bi derkev. Xeya nekiş hema be serê xwe derx. De derkev ma ez ê te xwim. Got lan bi derkev. Em ê binerin bê kî berxe û kî berane. Ev gotin ya herî hat belavkirin li ser social media û di nav xelkên Qamişlo de. Ev gotina şervanekî hêzên hatê bû, dema parastin dikir, di nava şerê got li Qamişlo derket beriya çend rojan. Em ê vê bûyerê bigirin dest û bikin mijara xeleka me ya îro. Roja sêşemê di bîstê vê mehê de nêzî saet nehê êvarî şer derket di navbera hêzên ewlehiya hundirîn, Asayîşa PYD, Asayîşa Rojava û çeteyên Berevaniya Niştîmanî, Eddîfa Elwetenî. Ev çete kî ne û çima û çawa hatin avakirin? Avakirina wa hat piştî serhildana Qamişlo ya ku di duwazdeh Adarê sala du hezar û çar a bû. Avakirina wan bi destê hikûmeta Şamê bû û piştgirtiya xwe ji muxaberatên Sûrî digire. Di hundirê xwe de pir kesên Şûfînî û Be'sî hene. Ev çete hatin sazkirin ku li dijî Kurda rabin. Gelek kiryarên xerab bi destê wan hate kirin, dizî û talankirina mal û dikanan û herweha gelek raporên neheqî nîvisandin di derheqê kesên welatparêz. Heta niha jî dizî dixwîna wan dî. Hema heçê telîfona wî hatib dizîn ya mitolînî di dûlab Vay bela ji xwe re erd tey bibîne. Yasînî goni dît ez ê eleqa bê rê xwe bi teniyê reş bikim. Piştî şoreşa nozdeh Tîrmehê. Em jî nema tişkî ji Rebbê wa fêm dikin. Sipaha Dîfa Wetenî bûn û êvarî dibûn DAIŞ û Cebhet El Nusra. Piştî şoreşa nozdeh Tîrmehê îş berfire kirin û firend din ji xwe re erd tey divekirin. Tîcareta muxedîrata li ser vê hevokê kloz bik, çêkirina mayîna û erebê bombekirî. Ez li we dirêj nekim bû navenda terorê û tiştên dûrî exlaq û adat û teqalîdên wê civakê. Xelkê taxê û eşaira jî ji wan nefret dikirin lê tiştek ji dest wan nedihat. Heta vir û bes e. Êdî kêr giya hestî.

Wek çêleka ku serjêkirî be û poşa bidiye derdora xwe. Şer heft roja dewam kir. Roja sêşemê dest pê kir, roja duşemê şervanan mizgînî da û sivîl vegeriyan malê xwe. Xelkên taxa tey vedigerin malê xwe. Piştî ku agirbest a temamî hat ragihandin. Xalek din di vê bûyerê de ez ê qal bikim. Xalek wele xwarzik. Di saziyên ku di vî şerî de li kêlek asayîşê bûn, yek jê heyva sora kurdî bû, ên ku ji dil û can silavê ekîba me ji bo keda wan heye û ya din ragihandin bû. Posta li ser rûpela me ez ranajmê û kesê ku hatibûn kola vexwin û lextê Sêlvî we li sayiş textehim hartey xelfî, ê silavê mijwar tune û tu çi bikibik? Nama ab xwedê min kum jî nama dar. Heyhat. Sibaha yekemîn ji şer endamên ragihandinê ji Dîfal Wetenî pirtir bûn. Herekê raştibû telîfona xwe û di quncikekê de weşana zindî didan. Ji xwe divê qey asayîşê bi hinka jî ve dabûne. Pix pix pix pix. Çend roj nemevan xwe dan hev û rixnên wan ji bo asayîşê hebûn. Çima werê dida hineka li ser hesabê hinek din. Ka bise bise lava. Bise dê dubare bikim. Yexî ev ronahiya hanê dû distîne. Tamam anha rewşayê baş. Çend rojnamevan xwe dan hev û rexnên wan ji bo asayîşê hebûn. Çima rê didan hineka li ser hesabê hinek din. Hinek li ser vê daxuyaniyê imze kirin, hinek navê xwe jê kişandin û hinek navê xwe danîbûn û îşê wan ji meselê gişî tune bû. Di nerîna min de kamê li benda civînekê bin ku ev xal tê de were zelalkirin. Yada wî pîroz be, herbijî û sed herbijî ji wan destê Koçek Himêz kir û ji tevayî hêzên ku tevlî vî şerî bûn û vê taxê bi serbilindayî rizgar kirin. Ji birîndarê vî şerî em derbasî dixwazin û rehme li giyanên şehîda be. Silav û rêz, hûn bimînin di xêr û xweşiyê de. Belê, anha çeteyên Berevaniya Niştimanî cardê agirbestê binpê kir, hêzên ewlekariya hundirîn asayîşa Rojava derbasî taxa tey dibe. Belê ana wek ku em dibînin şer germ bûyî dîsa, şerekî dijwar e.